Unwaith ni wedi llwyddo i trosi ein clipiau i gyd, so chi'n gallu gweld fan hyn, fi wedi trosi nhw i gyd. A fan hyn, maen nhw'n set i gyd o am y cyfrwng fideo wedi trosi. So mae pob un wedi trosi, a mae pob un wedi cael ei enwi fel beth ond nhw wedi cael ei lawlwytho o y wefan priodol. Nawr, ni eisiau nawr roi rhain mewn i fideo a dechrau creu'n fideo. So fi wedi agor Adobe Premiere Rush, so dysa hwn fod ar eich cyfridion chi. A ni'n mynd i gwasgu Create New Project. So nawr, chi'n mynd i angen ffindo'ch dogfennau chi, Lle bynnag maen nhw, a lan fan hyn. Ased y digidol. Am y gyfrwng. Fideo wedi trosi. A nawr chi'n gallu gweld pob un yn nhw yn fan hyn. A os ych chi'n moyn, chi'n gallu dewis o pa trefn maen nhw'n mynd mewn i ar y ddechrau. So, os ych chi'n moyn dewis hwnna, chi'n gweld mae un yn dod lan, a wedyn chi'n dewis yr un nesaf, Ar un nesaf, so chi'n gallu rhoi nhw trefn yn barod. Neu chi'n gallu da dewis nhw a jyst gwneud control A. A bydde fe'n jyst yn dewis nhw 2, 3, 4, 5, 6, 6, beth bynnag. Okay? Ond, so, beth fi'n mynd i wneud, fi'n mynd i dewis a roi nhw mewn i trefn fi moyn. So fi'n mynd hwn yn gyntaf, a wedyn hwn, a wedyn hwn, a wedyn hwn, hwn. Hwn, hwn, a wedyn cac enw eto diwedd. Lovely. Na. Hwna, a wedyn hwnna. Lovely. Right. So, os ni'n gwasgu create, So unwaith ni wedi trosi y media, mae fe'n gweithio'n lot fwy gyflym, oherwydd os ni'n neud hwn heb trosi y media, mae'n cymryd lot fwy o amser. Nawr, mae'n cymryd cwpl o eiliadau i wneud hwn, ond os yn ni'n lwcus, dylse fe gweithio tro gyntaf. A dyna ni. So, mae wedi rhoi pob fideo fi wedi dewis mewn i fan hyn. Nawr, os ych chi yn edrych lawr fan hyn, chi'n gallu gweld hwn a hwn. So mae hwn, playback position. So hwnna'n dweud lle ni yn. A mae'n dangos ti lle yw eich fel eich position chi yn y fideo. Ond hwnna yn y diwedd, so faint o hyd mae'r holl pethau wedi rhoi at y gilydd. Nawr mae hwnna bach yn hir nawr, so dylsech chi wedi nodi lawr yn eich yn eich darn fan hyn, chi creu rhestr o amcanion mesuriadau. So, chi'n mynd i angen mesur faint o hyd mae'ch fideo chi'n mynd i, dylsych chi wedi nodi fel lawr cwpl o weithiau yn y darn dyluniad. So os ni'n mynd nôl i Adobe Rush, so ni moyn torri hwn lawr ychydig. So beth ni'n gallu neud, ni'n gallu torri lawr rai o'r clipiau yma. So maen nhw bach yn fawr. So, beth ni moyn wneud. Ni moyn mewn, mewn i'r clipiau, a mae fe'n mesur e mewn 15 eiliad pob tro. So, ond os ni moyn wneud hwnna'n bach fwy, chi'n gallu gwasgu'r plus a'r minuses i fel zoom in ar clipiau wahanol. So hyn oed, mae hwnna nawr yn huge. So, os fi'n dangos chi hwnna, hwnna nawr yn just un clip. So ddim mor wael â ni. So falle awn ni, awn ni fyna, awn ni fyna. So, os ni'n edrych trwy, oherwydd ni wedi trosi rhain, ni'n gallu symud trwy yn eitha llefn iawn, oherwydd mae fe'n gallu gweithio lot fwy haws. So, os y'n ni'n edrych yn y clip fideo yma, mae'r clip fideo yma yn 8 eiliad o hyd. A os ni eisiau torri hwn lawr a gweld lle mae fel the focal point o y fideo yma, gallech chi, be gallech chi wneud yw gwasgu spacebar, gadael chwarae, a un, dau, tri, so mae dybynnu tuag at fyna, fallai dyna ble chi moyn dechrau'ch fideo yma. So, os fi'n symud e at fyna. So, be ni'n gallu gwneud, ni'n gallu gweld, gweld mae'r cursor yn newid i fel hwn. Ni'n gallu symud hwn ymlaen, a unwaith ni'n cyrraedd y darn lle play position ni, mae'n clico mewn i lle, a mae fe'n torri fel ar. A wedyn ni'n gallu mynd chwarae fe eto, 1, 2, 3, Siwr fod hwnna'n digon, a wneud run peth eto gyda fan hyn. A nawr ni'n mynd o 2 munud a 8 fi'n meddwl hyd at 2200. So ni'n torri fe lawr ychydig. So ni'n mynd i wneud yr un peth gyda y clip nesaf. So os ni'n meddwl, dod hwn nôl at y dechrau. Really, really. Clip really ddiddorol fan hyn. Na ie. O, ni'n gallu torri hwn lawr. So, os ni'n meddwl... 1, 2, 3, ti a fanna. Neud rhywun peth. Snap. A wedyn, os chi'n mynd i'r diwedd, chi'n gallu mynd nôl, chyrig, a hyd yn oed, os chi'n edrych ar y sgrin llawn, mae'n dangos chi faint o eiliadau sydd a wedi mynd yn y clip. So, os chi'n mynd 1, 2, 3, a wedyn symud mlaen i'r clip nesaf. So ni'n peth. Fi'n just mynd wneud hwn yn lot, lot fwy gyflym. A bach yn byr fi'n meddwl. Ond peth yw, gyda rein, oherwydd ni heb torri y darnau i ffwrdd, be ni'n gallu wneud, ni'n gallu, o, oh, ie, yeah, fi ddim eisiau darn yma, fi eisiau fe bach yn bellach mewn. So chi'n gallu ailmeintio fel maen nhw mas, so, oherwydd chi ddim yn torri y darnau mas. So ni'n mynd i wneud yr un peth eto. Torri hwnna lawr ychydig. Nawr y clip yma neu eitha hawdd i gweld. O, yes, yes, dyna fe. So fi moyn i symud i fan hyn. So pan chi'n mynd o'r fideo yma. Bosh. Mae'n bach yn hir fi'n meddwl. So i fanna. A wedyn, hwnna, lovely long shot o fyna, ond fi'n teimlo fel bach yn hir. Chi'n gweld, chi gweld clip yna? Mae hwnna yn 40 eiliad i hunan. A os oedd Mr Rose yn goelio hwn, dyma sut mae chi'n neud coffee art, mae fe really'n rubbish ato fe. Ond, ond hefyd, chi'n gallu edrych ar y clipiau yma i gweld oh, pa un sy'n cyd-fynd gyda mynd. Os chi'n meddwl, mae'r clip o a dan sy'n creu coffi fan hyn, fallai, mae hwn yn mynd yn well draw i fan hyn. So chi'n mynd o creu y coffi i wneud y coffi art, a mae'n edrych bach yn well, really. a wedyn mae'r coffi yn mynd ar y bwrdd. Yn amlwg mae cwpan yn wahanol fyna. So, dyna chi'n creu, chi'n lleihau y clips fideo, a chi'n cael darn y cacen ar ôl, o oh, ie, yeah, fi angen darn y cacen nawr. So, dyna ni, dyna ni gyda ein fideos ni i gyd. So, hefyd, os y'n ni'n cael lluniau ni moyn ychwanegu, so ni'n gallu mynd mewn i Add Media, Your Media, a ni'n mynd i mynd ffindo fe nôl i aml gyfrwng, lluniau, fi wedi ffindo llun yma, gwasgu add, Mae hwnna yn ychwanegu, os ni'n cael gwared o hwn nawr, mae hwnna'n ychwanegu y llun i ble bynnag mae'ch cursor chi. So os oedd cursor fi draw fan hyn, bydde wedi ychwanegu yr gap nesaf sydd ar gael. So wedyn, yn cael llun yma ar y diwedd. A yr un peth, chi ddim eisiau mwy na tri eiliad mewn llun. Mae hwnna di wneud e eitha perffaith fel mae fe. So, mynd o 33 i 35. A dyna, yn eitha syml, sut chi'n adeiladu fideo mewn Adobe Premiere Rush. Daw'r nesaf, chi'n mynd i wneud, uh, wneud e edrych bach fwy diddorol. Ond dyna y pethau syml i ddechrau.